N'wamurima Protection Services Security and Training loko lava ku leteriwa mayelana na security a wu lahlekangi hi trainer grade EDC swi katsa na sira grade B na grade A hi endla na sira application sira renewal sira annual fee certificate reissue hi mintsengo ya le hansi swinene kuma vuxokoxoko eka 081 764 0279 kumbe tana e 8160 wini mandela zone 8 hi xitarata xa palamende kumbe e169 matamele house number 56 mosuper street hi le sosville kwalano n'wamurima protection services mintsengo ya le hansi i galo hi le ka g1 tsonimakamo channel channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla gondi boy i swilo swa xiyimo xa le henhla a sikwini ra siku ra namuntlha i jaha ra kahle ra ku koma eh i thulandzitha u suka la ka mavalani mfana loyiwani eh mavito ma yena ma mampela mara u a ti tha ku ri yena gondi boy ra music e gondi boy i mani role model ya wena okay hi mfo mm endzhaku ka loko u ta va humese rinsimu lera ra ku swa tsakisa n'wina ngo mm, mm, mm. yoho ku fikela sweswi i twa ngaku hi le ku gonyeni kumbe i twa ngaku hi le ku chikeni um swi vula ku ku le ku gonyiweni ku le ku gonyiweni ku le ku gonyiweni hi matimba man'wana ma kulukumba ngopfu um ku gonyiwa tshava ya sikopo um ku gonya ka ku tikeriwa kumbe ku ehla ka ku oloveriwa cause ku gonya ni vula ku hi le ku humeleleni. kumbe swilo swa wena swi ya swi kha swi tlhelela ndzhaku alright no swilo swa mina swi va swi kha swi khuphuka just because um loko ni languta lembe ra 2023 mm. cause a swi ri ku tsakiseni mm. so lembe ra 2024 mm. a belo a belo ri nga khuphuki ri khupukeni he boy before hi nghena ka ka leswa swa swa swikhedzakhedzani lava ku interview ya hina yi khoma swinene hi nge se nghena ka swikhedzakhedzani leswa swa laha ndzeni ne mm-hmm. why u endla leswa swa ku um a hi nge i i ri nsimu ra belo ri khupukile i ri baka three wa ha ri xitejini kan'we
oh okay like u ri ba ko tala like u ku a mi ri twanga kahle ene u nga ku hi wena problem ya tindleve since i be nghoma leyo swa tsakisa hi ku i tshama ka ku a ni mi twi Eh, se swi swi vangiwa hi yini u u repeat repeat ri nsimu rin'we loko u ri ku performeni oh okay i ku risimu leri vaseketeri va rhandzaka mm. i fanekele i nga va nyiki ntswamba wun'we mm. va phindaphindi loko swi fana na le lomu matafuleni um loko va hi nyike vuswa bya vo ma eighty five rand hi dya ivi ku sala xefa ka mhani hi phinde nyana hi swivuswana Yeah, this is ivi se hi dya hi hetisa xevo lexiwa Yeah. so loko byi hela vusa lebyiya hi phinde nyana hi hetisa leculwana leliwa leswi vula ku ri swi ni vuyisela laha ka ku loko ni va nyike risimu leri ri kha ri va nandzikela so swi vula ku loko ri kha ri va tsakisa varhandziwa na vaseketeri i nga va nyiki rona once Okay. va nyiki rona kambirhi kumbe kanharhu tiqambi to tala ne mhm. ti ti na vacini why wo ri hava eh lexi ni ya xi kombisaka timhaka ta ku ri eh Gondi Boy i ntlambi hala tlhelo i micini mm. eh a xitejini i entertainer mm. ku ri Gondi Boy yes mm. so um vacini vo tala lava va nga na vuswikoti va va va ri swikolweni so mi kuma ku ri loko wa ha va teka hi minkarhi leyi ya va january february march april swo fanisa na sweswiya um u kuma ku va ku hayi no i feyila hi timhaka ta ku i famba na gondi boy ya ku cinini na yena mm. so ni minkarhi leyiwa yo fana na va january ni va ni nga ri hava va cini bara december hi timhaka ta ku ri i minkarhi ya mikitsikini minkarhi ya busy na meka sure ku ri okay no at least ku va ku ri na two or um one wa mujeni i mani a ku borha ka tinqambi ta xitsonga um hayi ku hava laha ni borhaka tinqambi ta xitsonga why um i ku vunanga bya xitsonga loko ni kha ri ni byi yingisela hinkwabyo ka byona um byi ni dyondzisa timhaka ta ku ri okay no hi fanekele hi va hi kurisa rixaka tanihi maafrika-dzonga kumbe magasi u la tinsimu tingani leti nga fashionini sweswi um ta fika vo ma eight okay um ni ta vulavula hi suba mitsomile yo katekisa swa tsakisa xilala um swelekedium na tisola swa tsakisa mavoningo belo um na tin'wani ti nga kwele ha mara

Eh leswi ni nga xi vulaka timhaka ta okay montlhe ni vula ku swihi eh. swa ku endla nga ku yi hangalasa eh. oh okay uh, and, uh, like for the first time ni feature na DJ Gift mm. but the way leswi di nga yimbelelisa xiswona mm. mina yo fika ni swi tsakela no ku hayi vhese leyi paki kahle na yimbelele leriwa a ri paki kahle a mi nga a mi nga kopi munhu kumbe ku n'wi encenyeta e-e a hi nga kopi munhu kumbe ku n'wi encenyeta ka vanhu lava nga tshama u tirha na vo hinkwavo hi wihi lowu swi twaku ya leti mara ti ni olovele ku tlula mpimo hi um ka vanhu lava ni nga tirha na vona eh, hinkwavo ka vona hmm. leti ni ti tivaka ku di ni oloveleni hmm. i mpanyasi the producer okay um mpanyasi i munhu wa ku loko ni ku ni la ku recorda

Eh, a ku ri na days a tin'wana ti ba poem ka rinsimu rin'wana ra mugevisa okay e ti ku ene u nga ku loko leswi xini papa loyi loko a tala kaya a ngo hotela swakudya ntsena se i dya na makhandlela hi ku tolo ni vutswini a byela mhani a ku tima khandlela ni dya se papa leyi a yi rhekhoda ka yona eh. you know a hi swi lavi swi leswiwa hi vuyi kwati ngopfu boy yi tshama kun'wana hala ne hi eh. rhuketela kusuka leyi hi za hi ta hi ta fika la kaya loko kha ndi heleketa dakara eh. diza leti ya mari namuntlha loko se ni yingisela swi twaku a hi ta nyuma ku penga loko swi ri kongomeswilesiyes e mara leswa swa ku dzindzikiri ndzikiri ndzikiri Mm. Eh, i swi ni tsakise ngopfu ku ni nga ni nga swi twa ne mm, mm. ni twa ungaku a swi fita ku swi hleketiwe hi mina byeli wena ka se ni navela ku hayi ku nga ri mina ni nga swi hleketa mara e i swi va swi ri swa xiyimo xa le henhla ngopfu se ku borha sweswiya swa ku i hlekete swo nandziha hi ndlela liya munhu a gcina ku alela ku i nga swi faki leswi e so na swi twisisa leswi swi vulaka ku u ku nyika chance okay byela vanhu hi tinsimu ta wena ku lava ku va ku seketela njhani alright varhandzeriwani vaseketeri ni la mi ni seketela hi timhaka ta va mi kha mi yingisela mi kha mi tlanga ka spotify na youtube na ti-all platforms hinkwato leti ti nga na music kambe lexi ni nga xi kombisaka i timhaka ta ku ri eh mi fenekele mi va mi kha mi hi nyika support ku ri kota ku va na next year kumbe loko hi nghena studio hi va hi kha hi tiyimiseleni ku va ku rhikhoda swilo swa vugifa na vutsokotso na vona ka bandza why u vulavula hi next year ka ha ri early so this year a wu na nchumu for december oh alright no eh swi vula ku no ka ni nga swi veka kahle eh early for december ni yo khomanyana eh swi swin'wana swinharhu nyana okay eh leswi ni fanekele ni nyika varhandziwa ni vaseketeri just because va ringete ku kombisa timhaka ta ku eish a hi lava timbirhi tinharhu kumbe timbirhi kumbe yin'we ya ku va hi kha hi kota ku vuya ka ti-toll gate hi va hi kha hi hakela kahle lomu tindleleni and u va na timing ya boy ne u u nga loko u endla tinsimu leto ti endlelaka for december ne u nga specify ti-date okay because once u vulavula hi ku i ri nsimu ra khisimusi Okay. hi ti 26 ri vhe ri huma moya automatically hi roxe Alright. Mm. loko ku i ri nsimu ra december hi ti 1 ta january a- a nge he ri busy entlangwini wa ka hina ku se ri vulavula hi december Okay. so u- u u va careful mayelana na sweswo Alright. lava va lavaka ku buka va ku kuma njhani alright mi ni kuma ka nambara ya 071 84 26 876 mba akhoneni ya misava kumbe laha ka facebook Gonti boy lowo duma kumbe your life keshamori fanemendere matholbororo sas of naria ka tiktok eh, wa ni hlamula laha and then na ku laya ka cover ya kona ti koho tinambara ta gondi boy ndzi lo mba kwalaha khoneni ya vudifa na vutsokotso na mnaka bantsa
na tsaka loko u ba tindzimi leti hi mfo eh, because eh, na- na vafundhisi va swi endla kho ri voxani ra vatetsa ri va ayina ri va ya dorobeni va nga fanyangi mithaka hi ka hi nga swi twi ku va vulavula hi yini mara hi swi hi tsakisa na wena swi le ku hi tsakiseni ngopfu he he gondi boy hi khensi ngopfu ku va i tela ka channel leya matimba ya ku hundza ti-channel hinkwato leti nga kona la emisaveni eyi alright a khona emsana
akanani funeral assist the best funeral assistance twana ku ri u nga hi joyina njhani wena ni nsati ni vana va wena laha hi nga pimiki nhlayo mi nga yi joyina hi 75 rand mi ya kuma 10000 rand loko mi loveriwa kumbe u joyina wena ni ndyangu ni vatswari va wena ni vana hi 100 randi loko mi loveriwa mi kuma 10000 randi ku kuma vuxokoxoko hi xitalo u nga tihlanganisa na hina eka 061 512 4250 kumbe eka email ya hina ya info at akanani funeral assist co za kumbe u hi vhakela etihofisini ta hina 482 chipsite street akusuhani na chipozi eka malamulele a hi pfuni swa minkosi ntsena hi lombisa na mali akanani funeral assist